Toý-dabaralarda joşgunly aýdymlary bilen şowhun döredýän zehinli aýdymçy Firýuza bilen ýakyndan tanşalyň. Firýuza Rozyýewa bir müň dokuz ýüz segsen bäşinji ýylyň sekizinji noýabrynda Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde dünýä inýär. Iki müň altynjy ýylda Türkmen halk hojalyk institutyny tamamlaýar. Iki müň onunjy ýylda aýdym-saz bilen meşgullanmaga başlaýar. Hemmäňize salam! Aýdalynyň täze sany siziň bilen. Aýdalynyň täze sanyny Aşgabat şäheriniň Garrykulyýew köçesiniň segsen dördünji jaýynda, Abraýly mebel binasynda ýerleşýän Elita mebel dünýäsinde ýazga geçirýäs. Biziň bu gezekki myhmanymyz türkmen estradasynda meşhur aýdymçy Firuza. Firuza, Aýdaly hoş gördük. Hoş gördüm menem sizi. Aha, örän şat. Öýçer çagalar gowumy. Allaha şükür gowy. Hemme zat gowy. Şu wagt has gowy diýin. Ýaşy uzyn bolsun. Köp sag boluň. Eje bolmak duýgusy nähili duýgy eken? Eje bolmak duýgusy ol gaty üýtgeşik duýgy. Nädip ýaşapdyryn diýýän şu wagt. Na samom dele üýtgeşik duýgy. Eje bolmaklyk ol bagt, ol beýik zat. Sebäbi men işden ýadap gelemde ýa birimiň nastroýeniýany pozanda, men oguljygymy görýän, bar zat uçýar. Bu hakykatdanam şolar ýaly. Oguljygyň adyna näme dakdyň? Omar. Omar. Omar. Ýaşy uzak bolsun. Sag boluň. Ogluňa Omar ady dakmagy öňden pikirlendiňizmi? Biz bije atdyk. Ony dakmajak gerek däl diýýänem boldy maşgalamyzda. Ýok, ony-da näme-de bolsa-da bije atdyk. O-da mende çykdy-da. Näçe adyň içinden saýladyň? Bäş adyň içinden saýladyk. Aý, Dawut. Süleýman Isgender Süleýman Isgender Dawut Osman Omar Hawa Osman biziň garyndaşda garyndaşlarymyzda köp Osman atly çaga onuň Osman endiki çagam bolsa ikinji Dakarly diýdim Hawa. Omar adam öz bijaňdan çykdy şeýlemi? Hawa, hawa. Ol diýýärem, assosiasiýa, at, lüdeý. At diýmek aňsat däl eken, sebäbi gaty kän pikirlenim ol at dakmak üçin. Halan atlaň bolýar, halaýan adamlaň bolýar, halamaýan adamlaň bolýar. Şolara baglam bolup bilýär-de, onuň şolara häsiýetleri meňzäp bilýär. Şonuň üçin men Omar Haýýam, Omar dört çar ýarlaň adam biri. Şo zatlara ýakynda. Umuman bir ilhalar adam bolsun diýip dakdypsyňda. Elbetde hawa. Rysgally oglan bolsun jany sag bolsun. Amin sag boluň aýdanyň bolsun. Firuza. Aha. Tomaşaçylar üçin bir gowy gyzykly soraglaň biri. Aha. Ýan ýoldaşyň bilen halaşyp bardyňmy? Elbetde halaşyp bardym. Şunça saklanybam halaşman baryp bolmada. Ilkinji duşuňyz nähili boldy? Oý, ilkinji duşum. Tötänleýinmi? Awa, ýok. Kän jaňlaşyp zat edip taýynlyk görüp, iki müň on altynjy ýylda ilki duşuga men ýekeje özüm barmana da utandym, aljyrap, Miwe Gummanowa aýdymçy, kursdaşym-da meň, hem joram, hawa. Men ýanymda gitdi. Şonda tanşdyk. Hawa. Ondan soň sögüşýärdik, garaşýardyk, sögüşýärdik, garaşýardyk. Aý bir netijä gelmeli boldy-da. Şeýle. Näme netijä geldiňiz? Aý toý etdik. Netijäni görüp otyrsyň. Hawa. Hawa. Tüweleme. Aýdaly, ýaşan ömrüňe ser salyp, durmuşyňda bir zady düýbünden üýtgetmeli bolsa, nämäni üýtgederdiň? Oho, ýaman kyn sorag-da. Üýtgetmeli bolsam, irräjik durmuşa çykardym diýdim. Irräjik çagaly bolardyň. Irräjik çagaly bolardym. Onda-da bir däl, bäş-alty. Meniň arzuwym şo-da. Ýöne başarsam, başarsam ederin. Ine indi Firuza nauşnikli rubrika geldik. Bu rubrikada sen nauşnik geýýäňde aýdym diňleýäň. Aha. Men saňa şu wagt sorag berýän. Men berýän soragymy sen agzymyň artikulýasiýasyndan, hereketinden bilmeli. Jogabynam diňe howwa ýa-da ýok diýäýmeli. Oho. Düşündim. Başladyk diýip eliň bilen görkezersiň. Boldy, boldy. Eşitmeýän. Ýok. Aýna seredeňde özüňi halaýaňmy? Ýok. Kabluňa çolaşyp ýykylyp gördüňmi? Hawa. Gybat etmegi halaýaňmy? Hawa. Palça baryp gördüňmi? Hawa. Edil şu wagt saňa on sany fitçini getirip iý diýseler iýip bilersiňmi? Hawa. Aýdym aýdaňda öz sesiňi halaýaňmy? Ýok. Indi çykar aýt. Ýok. Aý. Daway menem saňa sorag bereýin-ä, diňe men ýeke özüm oýnamaly däldirin-ä. Getir. Rubrikany üýtgesek bolar-a? Hawa, bolýar, getir. Gyzyklam bolar. Daway. Sen iýmäni gowy görýäňmi? Ýok. Aýalyňdan gorkýaňmy? Hawa. Sen ýallaklamany halaýaňmy? Ýok. Kel bolasyň gelýärmi? Hawa. Sen pul üçin hemme zada taýynmy? Hawa. Meň aýdymlarymy halaýaňmy? Ýok. Mikeý bilen işleşmek kynmy seň üçin? Hawa. Başgalaň işine burnuňy sokmany halaýaňmy? Ýok. Toýlar hezil geçýärmi? Hawa. Toýlardan pul alaňda begenýäňmi? Hawa. Arasynda gaýtalaýaňam öýdýän agzyň deňelýä weli. Ýok. Alyp baryjylar bilen konfliktiň barmy? Hawa. Çagajyklaryňy begendirmäni gowy görýäňmi? Hawa. Gowy sorag, gowy dogry. Gowy. Molades. Hawa. Sen gowmy? Ýok. Firuza, Hawa. aýdym saza nädip geldiň? We e, aýdyma başlamankaň öň näme bilen meşgullanýardyň? Aslynda men aýdym sazy aýdym aýdamokdym hiç haçan. Meni şol ugra iterdiler. Meň dostlam, tanşlam, Aý sen aýdym aýtsaň gowy bolar, eýtseň gowy bolar, beýtseň gowy bolar, aý men başarmaryn diýdim, aý maňa onda şeýdip otursaň, sen hemişe-de şeýdip galarsyň diýdiler. Şo söze gaharym geldi ýöne. Şeýdibem gitdim men. Şeýdibem aýdym aýdyp gitdim. Hawa. A aýdymçylykdan öň e, näme bilen meşgullanýardyň? Aýdymçylykdan öň söwda, daşary ýurtlara gidýärdim, söwda edýärdim. Na instituty gutaramdan bäri diňe iş, iş, iş özüme. Tüweleme. Karýera Ondan gurnamak. ememi şu adam söwda edýäňmi daşyndan? Ha, şu badam hawa biz Berkarar söwda merkeziniň ikinji gatynda Larem magazini. Ýöredýäs. Şowa indi bir owadan ženskiý eşik satylýar. Biz şol eşikleri öňe çykarýas, ýöredýäs. Täzelikleri getirip durus. Her on günden täze-täze harytlar gelýär. Elbetde owadan wiçerni köýnekler. Powsednewnyý köýnekler, köwüşler, bižuteriýalar, brendowyý, sumoçkalar, owadan-owadan zatlary gelip durýar. Kstatiý, Merdan, ýakynda biz prezentasiýa etmekçi, hä. Ondan soňam konkurs gurnamakçy. Hemme podpisçiklermizem çagyrýas. Bize magazyna myhman boluň. Şul egnimdäki köýnejigem Barem magazynyňky. Tüweleme. Täze täze towarlar bolup durýar. Gyzjaşlarymyzy begendirip durarys gelin gyzlarymyzy. Onda näme söwdaňyz bolsun. Köp sag boluň, köp sag boluň. Olam bir diýilýär-ä bir girdeji. Hawa, daşyndan bir girdeji. Hawa, ýatyp galanda atyp galýar. Boş oturamyzok. Firuza. Aýdym aýtmaklykda halypaň barmy? Aa, ýok. Halypa diýmek, ol bir seni ugrukdyrsa, şoň ýolundan ýöreseň halypa bolýar, dogry däl? Aa, bir saňa hünär öwretse. Hünär öwretse, hawa. Bir ezbitur diýip biläýmesem, ezbituriň başlan, başynda maňa. Ugrukdyryp goýbereni kömek etdi diýenim. Indi Esbitra diýäýmesem halypa diýip. A tak men Bionse diňleýärdim, özbeklerden Ziyodany diňleýärdim. Şolaryň şolary diňläp özüme stil döretdim. Döredýän aýdymlaň awtory kimler? Döredýän aýdymlaryň awtory men başdan aýtsam bolýada. Başlanda men Nikolaý Ýakimowdan başladym. Sebäbi şol psiholog ýaly bize nähili aýdymçy bolmaly, nähili Özüňi alyp barmaly, kim bilen nähili gürleşmeli, kim näme diýende näme bolmaly, şol ugrukdyran adam. Maňa aýdymlarymyňam awtory bolan, awtorskiý aýdymlaram döredip beren, onuň yz ýanyndan uje has-da ýaşlaryň söýgüsini gazanmak üçin, has-da Aýdymlarymyzy baýlaşdyrmak üçin Süleýman Esbiter bilen başladyk. Bu wagt Süleýman öz aýdymçylary bar, öz ýollary, ugry ugrukdyryp goýberdi, sag bolsun. Awtorski aýdymlary döredip, kömek edip maňa maslahat beren Esbiter. Ondan soň Ataş Jumaýew bilen, Rejep Agaýew bilen işleşdik. Soňky döredýän aýdymlarymyň awtory. Mekan Kakaýew Mekey diýip tanalýar. Soňky diňlenýän, soňky tanalýan aýdymlarymyň awtory. Hasam ýörgünli bolan aýdymlaryň awtory Mekan Kakaýew. Şu wagt bir bir-iki ýyl bäri biz diňe bile işleşýäs. Tüweleme. Hawa. Mundan beýlägem bile işleşmek size nesip etsin. Sag boluň, sag boluň. Indi toý aýdymlarymam, şeýle şähere çykarylýan aýdymlarymam Mekey bilen işleşýän. Häzirki wagtda internet ulgamynyň ilata has-da bir elýeterli bolýan döwründe birnäçe biziň öňki diňlän aýdymlarymyzyň ogurlykdygyny aýdym-saz söýüjiler bildiler internetiň üsti bilen. Indi şol sebäplem häzirki döredilýän aýdymlar awtorlyk aýdymlar. Aýdymçylar şoňa aýratyn üns berýärler. Awtorlyk aýdymlary döredýärler. Indi sen nähili başdan awtorlyk aýdym döredýärdiňmi ýa öň ogurlyk aýdymlarda işleýärdiňmi? Men başdan awtorlyk aýdym bilen. başladym. Hmm. Ogurlyk aýdym ol gapdaldan gelýär, sebäbi e, toýlarda bizde ogurlyk aýdym nähili ýörelýär? Ogurlyk aýdym toýlarda soralýar, halanýar. Hmm. Ogurlyk aýdym diýip e, grubrak bolýar, elbetde o söz ýöne köp adam toýda turetski aýdaý, arapski hmm. aýdaý, gulaga ýakymly gulagyna öwrenişen aýdymlary halk talap edýär. Tans etmek üçin. Hawa. Onuň bizde o o wagtlar Ýaň başlan wagtlarymyz kän bir opyt ýok, kän bir awtorlyk sazlara, zatlara, kän bir bize sowremennoý laýyk kompozitorlar kän ýokdy. Şoň üçinem kyn bolýardy, şoň üçinem aňsatlyk ol ogurlyk aýtmak. Taýynjyk zady alyp, Özüňe geçirmek. Men şony namys bilýärdim etmäne. Ve elbetde edýänlerime de utanýadym aýtmana. Tuweleme. Indi şu badam şol sebäpli diňe awtorlyk aýdymlar eşidýän. Hawa. Ne tolko şol sebäpli awtorlyk aýdym men aslynda öz yz galdyrmak bir zatlar döretmek, sowremennoý ugurda täzelikler öz Güýjümizi görkezmek, öz wkusymyzy görkezmek. Ine indi Çalşyrylan soraglar rubrikasyna geldik. Çalşyrylan soraglar rubrikasynda men myhmana sorag berýän. Soragym montažda üýtgedýäs, ýerlerini çalyşýas. Şeýlelikde sizi azajygam bolsa ýylgyrtmak üçin gülki döredýäs. Başladyk onda. Firuza. Hä. Ýüzüňe nädip makiýaž edýäň? Bedräni alýaň, şpaklewkany goýýaň, gowy garýaň. Onuň tegelek zadyny e, içine batyrýaň. Däniň katad ediberýäň, ýokaryk, aşak, ýokaryk, aşak. Toýa gitjek wagtyň. Aýnaň öňünde özüňe serenjam berip, näçe wagt eglenýäň? Aý iki üç sagat. Saňa näme sowgat berseler gowy görýäň? Salony hyýar, pomidor, salat bilen, käşirli salat, koreýski salat diýilýän, şony gowy görýän. Toýa baraňda, haýsy naharlary iýmegi gowy görýäň? Tworog, smetana, ýumurtga, her dürli görnüşi, onuň sendwiç, buterbrod. Kärdeşleriň sen hakda näme diýýändirler diýip pikir edýäň? Oýeý, şu başdan diňlemelimaý. Uff, çaltrak gutaraýsatda şul aýdym. Ýyldyz bolmak üçin näme etmeli? Ýekänme-ýekän aýdyp ber-ä. Elbetde, irden turýaň, suwja gaş içýäň. Zarýadka edýäň. Bir ýigrimi minut wagt geçensoň sagdyn naharlary iýýäň. Hereket kän edýäň. Sporta gatnaýaň. Ýöreýäň köpräk. Diňe hereket etmeli. Köpräk ýöremeli. Iş etmeli. Şonda hakykatdan hem ýyldyz bolýaňmy? Hawa, elbetde. Piruza, toýdan boş wagtlaň näme bilen meşgullanmagy gowy görýäň? Uruş, sögüş. Seň pikiriňçe, aýdymçy nähili sypatly bolmaly? Uzyn burunly, kirli ýalyk, dişi ýok. Media TM-nyň onlaýn gepleşiginde Amalia, Firuza meni toýuna çagyrmady diýýär. Näme üçin çagyrmadyň? Sebäbi menden öň olam toý etdi. Jaý toýy, jigisine toý etdi. Menem çagyrmady. Ol meň bilen gürleşenok. Ol menden bir zat öýkeläp ýör. Toýda salam berenok, salamlaşanok, menden kiçi bolup, onuň men näme üçin çagyrmaly ony toýuma? Näme üçin öýkeleýär? Aý, biriniň gepini diňläp öýkeleýär. Bizem kän gep eşitýäs onuň, beýdip öýkeläp ýörämzok. Gülüp salamlaşyp geçiberýäs. A Selbi Tuwakgulyjowa bilen araň nähili? Sebäbi Instagramda ikiňiz bir-biriňize podpisan däl ekeniňiz. Hawa, her kim özüne göwni ýetýär. Aý, bardyr sebäpler diýende. Jany sag bolsun. Aha. Hawa. Näme diýilýär? Men olaň tworçestwosyny sylaýan. Aýdymlary gowy. Ikisiniň hem aýdymlary gowy. Ýöne aslynda Merdan, mende hiç kime ýamanlyk ýok. Olar şony şon ýaly hasap edýän bolsalar, edibersinler. Aýdymçylykda ýeten üstünlikleriň üçin kimi günäkärleýäň diýen bolýar. Kimi kişi? Kimi kişi günäkärleýän? Daş döwür öýdýän. Aýdymçylykda ýeten üstünligiň üçin kime minnetdar? Elbetde wapşe başyndan aýdymçylyga ugruk daway sen şul aýdym aýt ýogsam oturyp oturarsyň beýdip otursaň gaty görüp otursaň ileň gepine oturyp galarsyň diýen dostum Arsen ABM hawa ABM diýip tanalýan o gruppa bary şony Arsen şol maňa itergi beren başyndan Begojan bilen başlap Esbitor Nikolaý Ýakimow şeýdip gitdik. Onda Arsene minnetdar bolardyň. Elbetde Arsene minnetdar, şol meni getirdi, şol tanatdy, şol aýdymyň nämedigine aýdym-saza çep itergi beren oglan şol maňa. Togry. Galanam ýaňky aýdanam. Aýdaly, sen şu gün ýatdyň, ukladyň, turduň welin eýýäm iki müň otuz birinji ýyl eken. Şo ýagdaýda ilki bilen näme ederdiň? Duran, dur-dur-dur. Şeýle ýatyp, şeýle turýanmy? Hawa-wa. Ýa on ýyl garraýanmy? Bolýa, on ýyl garraňok diýeli. Şu durşuňa turýaň diýeli. Gaty üýtgeşik täzelikler çykarardym, sebäbi ýaňky aýdyşyň ýaly, Selbi aýdymçy, Mähri aýdymçy, ama olar eýýäm garralar. A men şu durşuma galardym. Onnoň şo döwüre görä aýdymlar çykarardym. Hawa, şeýdip aýdymlar çykaran. Ýöne ilki bilen ylgap oglumy görerdim. On ýaşly oglum. Hawa, tüweleme. Gyzykly. A görseň, ogluňam şo ýaşynda galan bolsa näme? Pikire batyrdyň da. Onda has gowy. Hawa. Onda mende ýene birnäçe çaga etmäne mümkinçiligim bolardy. Hawa. Otuz ýedinji ýylda, hawa. Aýdaly, muşdaklaryňa bir filmi görmegi maslahat bermeli bolsaň, haýsy filmi görmegi maslahat bererdiň? Biri, o-da bir. Bir, bir film. Men bar-a, hakykatdanam bir kino gördüm. Olam kän gördüm, aglap gördüm. Men gapdalymdaklara görkezdim, olaram aglap gördi. Onuň Zbagami diýip. Film ba, olam o dünýä düşýäň, şolar ýaly tematikada-da, o dünýä düşeňde näme bolýar, nähili bolýar, şo, şo kinony gaty haladym. Maňa gyzykly şon ýaly zatlar. Ýa lüblü mistiku. Ýa sama mistiçeskaýa diýen. Hawa. Döredijiligiňde üstünligiňi görüp bilmeýän adamlara nähili garaýaň? Gowy garaýan. Sag bolsunlar. Sebäbi olar Men näçe ýigrenip zat etdigiçe men şonça-da öňe gidýän, işleýän. Maňa gowy-gowy diýip otursalar men oturyp galyň. Ýok, oýun edýän ýöne olaňam jany sag bolsun, näme diýmeli. Erbet seredemzok. Bolýan zat. Olaram saňa gowy täsir edýärler. Hawa, güýç berýärler olar. Ösmegiňe. Hawa. Täze-täze zatlary döretmegiňe. Hawa. Ýardam edýärler. Güýçli edýärler. Ýumşaklykdan aýrylýaň. Gataýaň. Firuza, soraglarymyza gowy-gowy jogaplary berdiň. Saňa minnetdarlyk bildirýäs, sag bolsun aýdýas. Mundan beýlägem dörejiligiňde diňe öňe gidişlikleri tüýs ýürekden arzuw edýäs. Elmydama täze-täze aýdymlaryň bilen muşdaklaryňy begendirip durus. Köp sag boluň Merdan. Aýdanyňyz bolsun. Hawa, şular ýaly gepleşikler sizde-de üstünlikli bolup dursun. Işleňiz ugruna bolsun. Ine şunuň bilen aýdalynyň bu sanam tamam boldy. Indiki sanymyza çenli hoş wagtyňyz. Aýdaly, gepleşigimizi ine şuň bilen tamamlaýas. Bizde myhmançylykda Merdan Annamuhammedow. Hanana Merdan, sag boluň, biziň gepleşigimize geleniňiz üçin, gyzykly soragymyza jogap berdiňiz. Köp sag bolsun aýdýas. Iş ýeriňizde üstünlik arzuw edýäs. Görjegiňe diňe gowulyk bolsun. Mundan beýläk-de gowy-gowy gepleşikler alyp barmak size Üstünlik ýanyňyz bolsun. Janyňyz sag bolsun. Janyňyz sag bolsun. Rubrika. Rubrika. Ne üçin egleneniňi aýtsana. Firuzä. Ha. Gowy aýdym eken. Palça baryp gördüňmi? Hawa. Gurluşykçylar. Aha.

Mekana onýal soraglar kändiçme-dä. Kaşa, maşa, nježny soraglar. A meňki ýigrenji şo aýdymçylara duşman edip dur. Şu mende intrigajyklar, intrigajyklar. Goý bir nemäň barmy gyzykly ýatlamaň barmy? Gyzykly ýatlama. Ýatlama, ýatlama. Şobadam ýadyňa düşse bir gülkiň tutýan zat barmy? Pamýt ýok-da.